Ke nunɔnye ya gblɔm be all the thirty six states amewo menya nu ŋlɔ o ɖe. Biabia nye be why are we saying this today? Ke dukawoe nya nu ŋlɔ dukawoe menya nu ŋlɔ o. Elabe tsã mía katã nu yi míenya koe nye be the southern sector ko mía katã ŋlɔe míenye. Nu ko srɔ̃m míele. Ame tsitsiawo e this is not to create division but then e wònye be nu geɖe bu ɖe mí ta. I take it upon myself be we should learn together. Maxlẽ nu geɖe ke mekpɔ nu geɖe nyateƒe be ele tricky in a way but I will find a way to explain it me explain ge so that you can understand be ne wogblɔ be all dis teti six state is not aŋlɔ alo ne ese teti six state kple menye so that you can understand manye dziku o because meva kpɔ ɖa be. When we are raising this thirty six state thing na enye ʋiʋli na the whole southern sector. Now ne mi be all these thirty six states awo menya ŋlɔ o ɖe biabia nye be how is aŋlɔ formed? Enye video gbãtɔ yi ke mewɔ. Aŋlɔ was formed by tɔgbi sue kple tɔgbi ʋenya. Ŋke gbɔ va zɔ aŋlɔ. Aŋlɔ means be yi va ŋlɔ. Efia be wotso teƒe aɖe ŋu kekekeke hafi va ŋlɔ ɖe aŋlɔ gã. Naw biabiae nye be ne míbe migration ɖe wòfia be eyi wodze mɔ tso ŋɔ tse ŋuu ye woko va tsi aŋlɔ ga yi ke be wome settle ɖe mɔ dzi oa is dat de history? Naw biabiae nye be ne míbe everybody or all dis teti sis teti wonye aŋlɔ ɖe wòfia be eyi ke wova ɖo aŋlɔ ga vɔa yewobe kɔdzovi heyi ɖe edzi hena va fɔm so eme kɔ bla heyi ɖe afi yi ne nava fɔm aƒla wo. kɔ dzo xe ye ɖe ava eve nɔ nava yi fɔm akatsi. E kɔmivi xe ye ɖe afi nava yi fɔm dzo dza elabe ne míbe teti si state efia mí gbɔgblɔm be dzo dze kple teƒewo katã wo le eme. Now beforea agave kple mafi they were part of the aŋlɔ configuration. Ɖo míagblɔ be agave kple mafi hã woawo hã wonye aŋlɔ wa? Is that the question alo is that what we should ask ourselves alo is that what we should say? So historically. Nakpɔ ɖa be mía katã míawo míenye ŋawo tso ŋɔtse ke even in the migration na nakpɔ ɖa be taflatse ɖewomahea I might be wrong or right gake based on accounta edu aɖewo le within dis teti six states wotsi awu aŋlɔ. Why do I say example ye nye be metso teƒe aɖe ye meva ŋlɔ efia be you are moving from somewhere. Eh, based on account a, ah, nakpɔ ɖa be míaƒe history le vovo. I don't know why it is this way. Elabe ame aɖewo alo account aɖewo gbɔgblɔm be wotsɔ afi ya wova yi ɖe ʋedome hafi va yi ɖe aŋlɔ yi ke be ye va wɔe be eŋenu kɔ va tsi mía ŋuti. Ame aɖewo gbɔgblɔm be woto Costa Straight. Kovacia ŋlɔ gama bia be ɖe fia be eyo dze ŋɔ tso ŋɔtse yo ko zɔ ƒii kpo ko va tɔ ɖa ŋlɔ ga. Basically no, ame aɖewo settle ɖe mɔ dzi. Ne èkpɔ edu abe ave ave ɖe akpa nakpɔ ɖa be woe nye du yi ɖeka yi ke settle ɖe mɔ dzi. Efia be ne míagblɔ be account egbea, ɖewomahĩ edu aɖewo tsia wu míaƒe aŋlɔ ga but that is not the case today. Why is this thing causing so much confusion among us now? Tsã le blemaa, edu yiwo katãkatãkatã wonye du ke nɔ wo ɖokui shi. Kakea wose gɔme be yewoƒe leader alo ame yi ke nɔ yewo ŋgɔa eva tsi aŋlɔ gã yi ke be every time every year nɔ nu wɔm la wo katã wova kpena ta le aŋlɔ gã because of that recognition in terms of festival celebration everything.

is that what we should say so historically nu yi ke va dzɔe nye be eyi ke Francis Kruta in 1912 efo yi ke nye the native secretary to the native affairs of the Gold Coast that time eva kpɔ ɖa be o oh, edu yawo katã wonɔ nu wɔm ɖekae nkae be mia te ŋkɔwa katã kɔ ƒoƒu kple susu be ne mi be miawo nanea ke minya be mi nu wɔm ne duyawo Do you understand? So yewɔe be wònye be already afi yi ke wova assemble na ye nye aŋlɔ gã. Woklo aŋlɔ gã as the capital because afi mae woƒe leaders so alo ehlɔ̃ yewo katakata magblɔ be more than the fifteen clans elabe ne èxlẽ the aŋlɔ constitution, nàkpɔ ɖa be hlɔ̃ yewo katã le afi ma is sixteen not the fifteen that we know.

or this thirty six state as administrative unit a, yova kɔ kɔ da agbalẽ me egbea wòva nye be the thirty six state of aŋlɔ. Now ne mi be this thirty six state of aŋlɔ wo katã wonye aŋlɔ ɖe, ɖewo míabia be. tɔgbui, taflaga tɔgbui sue kple tɔgbui ŋɛ nya ƒe alo ame yiwo katã kplɔ aŋlɔ group aɖewoa, wo katã va form all the thirty six stater. Ɖe míagblɔ fia be eyi ke wova ɖo aŋlɔ gã yewo be xeyina va yi form afi, wohã xeyina va yi form afi gake nu kae dzɔ? There is a similarity between us. ye nye be ehlɔ, ehlɔ yiwo katã le mía me, ehlɔ yiwo katã le in between all these thirty six states aa, wo katã wonye hlɔ denu wo nɔ nɔewo me alo wonye hlɔ ɖekawo ne magblɔe nenema ta efia be historicalia mía katã ame ɖekawo koe míenye. Now. Why should we fight for unity at this time? Elabe at that time yi ke be there is nothing like aŋlɔ 36 state of aŋlɔ hã, mía tɔgbuiwo wò ɖeka. At that time, before 1912 day, there is nothing like 36 state of aŋlɔ. Mía tɔgbuiwo wo recognize aŋlɔ. head, they recognize the seat, they recognize the stool, ye wɔe be wo katã every festival ah woyina vɛ ekpena ɖe wo ŋu celebrate with them. So today ne mí gbɔgblɔm be all of us are aŋlɔa, nyateƒee be the clarity alo there is no clarity there. Based on my research, based on what I'm reading, efia be mía katã ame ɖeka koe míenye.

And how can aŋlɔ be great again? Megblɔ be, I have about twelve steps that we can rebuild aŋlɔ to to my understanding because it has e taken very long time to understand all this. So magblɔ be, this is not the time for us to fight. Mía katã ame ɖekawoe míenye yi ke be míe nu ɖeka wɔm. So magblɔ be, eh, our leaders we are begging them be, No matter how it is, gɔmesesea neva, numeɖeɖea neva kple susu be etsɔ megbea, we the future leaders, we shouldn't carry this thing, we the future leaders, there should be understanding. Ye ta megblɔ be, how then do we make aŋlɔ great again?